Безнең җирлекләр буенча Яңа елны каршылауга әзерлек комиссия тарафыннан карап чыгылды һәм инде узган елдагыча безнең бизәлешнең беренче сәнгать дәрәҗәсе, яктылык бизәлеше, янәшәдәге территорияләрне бизәү, монда инде боз куллану, кар сыннары, таулар һәм нинди фантазия кулланып була, һәм үзенчәлекле яңалык кертү һәм инде гомуми тәэсир. Шулар буенча минем инде аерым җирлекләп берничәсенә тукталып китәсем килә. Актаныш баш авыл җирлеге, монда без инде кичке вакытка туры килде. Чыннан да зур җаваплылык белән монсы менә Чөгәнә авылында Менә бу бер елны гына килеп чыккан әйбер түгел, системалы рәвештә елдан-ел камилләшә. Менә монда инде үгезне ясаганда да һәм кергән өлештә дә бик матур итеп эчкә утны кертеп эшләнгән. Һәм без инде эчтә эченә кереп чыктык, монда барыбер эшләгән эшен авыл башларының инде күрсәтәсе дә килә, өлкәннәрне санитар таләпләргә туры китереп алдан Инде җыелып, һәркемнең, өлкәннәрме, балалармы, һәркайсына бәйрәм оештырылган күренеше булып тора. Анда иң зур өстенлекле ягы булып боз катыру узган ел әле башлангыч форматта гына иде ясалган, но барыбер Гел күрсәтеп китәсе килде. Эшләнгән иде, быел тау эшләнмәгән. Тагын минем Мәсәдә авыл җирлегенең менә Бурсык авылы инде шул бер гап гади кеше ясаган дип әйтәсем килә. Анда инде бәләкәч балалар мәйданчыгы ачылган иде. Чаралар үтте 31 көнне. Генә әйтәсем килә минем. Ут бизәлешенә игътибар ителгән, кар сыннары. Бик күп форматта һәм монда инде уколтаналар гади генә, ләкин бик матур фон биреп тора, менә мондый. Кемгә йөкләтелсә дә, җаваплы караган. Җирлегендә инде ул балалар мәйданчыгы иганәче ярдәме белән башкарылган иде һәм шунда инде чыршы куеп, Меңнәр авылында да балалар бакчасы һәр елны бик актив, матур итеп әзерли. Шулар алга таба Байсар авыл җирлегендә безнең клубка кергән өлешендә, эчке ягында бик матур итеп куелган. Менә иң сыйфатлысы итеп инде Рәмис Насыйх улы үзе ясады. Менә бу чыршыны, моның инде озынлыгы алты метр, мин тәкъдим итәр идем сигез метрга. Без инде Энгель Мапыч авыл башлыклары белән дә фикерләштек, алдагы елны Урманнан агач кисеп алып кайтмаска, нарчык каркасына җәйгәннән үк әзерләп куеп, һәрбер җирлектә шушы чыршымны, нарчы форматны булдырырга дип. Битләрдә аерым гына Нәмдә Богады җирлегендә кечкенә генә усал басымнар ясалган, алга таба монсы Тәскәй җирлегендә, ләкин комплекслы эшләнмәгән, тау юк. Авыл башлыгы инде яңа эшли башлады, аңа тәкъдимнәр җиткерелде. Һәм менә шәхси хуҗалыкларга килгәндә, интернетта да инде карап танышсагыз, бу безнең Бүләк авылында Фикус отчествосының тумыйды. Бу Чаллыдан кайтып йөриләр, Чаллыда яшиләр. Ләкин менә узган ел алар инде өченче урынны алганнар иде. Быел барыбер менә Гран-при алабыз дип, Шәхси хуҗалыкта да менә бу авыл гашыклары сезгә тере мисал дип әйтәм инде мин. Шәһәрдән кайтып та менә шундый югары сәнгати дәрәҗәдәге матурлыкны тудырып була икән. Мине дә бар иде дигәч турыдан булса да менә бу су анасын эшләп куйды һәм икъакын сын ясалган, вак ясалса да алар инде узган ел беренче урынны алганнар иде. Быел инде тагын да иҗади якын килеп, китап менә туган тыл тел елында и туган тел Диеп язып куеп, китабын да ясаганнар. Инде менә аларның хезмәтен бәяләми, күрми китәсең.
Иң зур премия сиңа. Икенче урыннарда безнең Киров һәм Әтәс җирлекләре. Кировка Кировка гына ни дип комиссия китерәбез. Һәм безнең өченче урында дүрт җирлекне билгеләдек, Актаныш баш. Шәхси хуҗалыклар буенча безнең э, Тотнем авылы башлыгы җирлеге чыгып алыгыз. Э, Бүләк авылыннан гран-при дип әйтәбез инде безнең иганәчеләр ярдәмендә һәр ике хуҗалыкка да бишәр мең күләмендә премия билгеләдек.
Патшалыгын исеннән кайтып, давай. Һәм иске Кунбаш җирлегеннән.
Ә, Гөлшат, давай.